Gör, müňläp ýyllap ýaşap gelýän aýtgylar bar, nakyllar bar. Şu maşgala diýilýän zat Maş galam, baş galam diýip aýdýar. Baş galam. Şu baş gala diýmek daşyň goralyp duran zada gala diýilýär. Şu maşgalaň pozulmagy, ýaňky baş galaň, daşyňy gorap duran galaň ýumrulmagyny aňladýar. Şu türkmende gaty ýokuş görülýän zat. Sebäbi şu daşky, daşyňy gorap duran galaň ýykylmagy, şu ýetişip barýan çagalaň, ýetişen çagalaň hemmesinde örän durmuş ýolunda ýaramaz täsir edýär. Kakasyz Oglanyň, Men gulluk edýän oglanlar, esgerler bilen kän duşýan. Kakasy ýok, ejesi bile ýaşap ýören oglanyň bir erbet gylyk-häsiýetleri bar. Ejesi ýok-da, kakasy bile ýaşap duran bu Alla aýranda naga jahyr entek. Alla aýranda adamlar nätjegini bilenaga eliň bilen Şu durmuşy pozmakdan berhabar ahyry sen ol. Bu çagalar gör ne güne düşüp galýarlar ahyry. Onsoň bu bir näme edersiň bu durmuş pelegiň çarhy. Garaz öň gaty bir aýap goralýan zat, saklanýan zatlaram bir hili bolup şu zatlaram adamlar äsgermezlige barba ýeten däldir welin garaz şu zatlaň gowşap köpelýändigini adamlar bilýärler. Şoň üçin şu maşgalany nädip Düýbüni tutup başlamalymyň? Nädip düýbüni tutup başlamaly? Şoň üçin ata-babalarymyz adamlar pikirlensinler diýip, şuňa Atyň atasy gerek, ýigidiň ejesi gerek diýip nakyl aýdypdyrlar. Şu gaty gadymdan gelýän nakyl şu. Atyň atasy gerek, Ýigidiň ejesi gerek diýilýän nakylyň düýp manysy çaga zehin ejesinden geçýär. Çaga zehin ejesinden geçýär, kakasyndan süňňüsagaklyk, erjellik geçýär. Keýmir serdar aýdypdyr, eger bir ahun ogluň bar bolsa diýipdir. Şuňa bir kör zehin gyzy alyp berseňiz diýipdir ahun oglana. Şundan bolan agtyklaňyz dört sany goýun eline berip bar aýlap gel diýseň-ä dört goýun äkitdim, ha dört goýun getirdim diýer welin, ýigrimi sekiz sany goýun eline berip, äkidip getirseňiz gaýdyşyn ýigrimi sekiz sana bilmez diýipdir. Ejesiniň kör zehinligi üçin kakasynyň ahunlygynyň bir pisselik peýdasy ýok. Göräň, zehin ejesinden geçýänligi üçin, indi şuny gelin alanyňyzda gaty häzir bolup almalydygyny aňlatýar. Şu ýaman gaty häzir bolup gelin almalydygyny aýdýar. Sebäbi şu seň agtyklaň zehinli ýa zehinsiz bolmagy gös-göni alan gelniňe bagly. Şoň üçin şuny nädibem bolsa adamlar synlapdyrlar, görüpdirler. Keýmir serdaryň Şu baradaky gelin saýlaýşynyň gürrüňini öňem beripdim welin, şuň üstüne gelemizseň ýene aýdyp beräýeýin men şuny. Teýmir aga bir ynha bir müň sek bir müň ýedi ýüz on ikinji ýylda doglup, bir müň sekiz ýüz ikinji ýylda-da togsan ýaşap dünýeden gaýdan adam. Ynha şuň dünýeden gaýdanyna eýýäm iki ýüz ýigrimi ýyl bolup Geçip gidenem bolsa şu edil düýn aramyzdan giden ýaly halkyň arasynda hemme aýdan zatlary ýaşap ýör. Diýmek gaty dogry Abat dogry zatlar aýdanlygy üçin şu wagta çenli ýaşap ýör. Teýmir serdaryň dünýede bir ogly bilen bir gyzy bolupdyr. Allaň beren zatdyr-da her kime näme. Bu ogly Aýnazar ogly Ýetişendiginem bu gün bilmän galypdyr. Bir çapawulçylyk zamanada, alamançylyk zamanada on dokuz ýaşyndan türkmeniň hany bolupdyr. Şu, şuň bilenem garaz şeýdip ýaşap gelip oglunyň ýetişeninem duýman galypdyr-da, onsoň birden ogly Muny öýermeli ahyryn ýetişensoň. Muňa gelinlik gözlemäň alajyny edipdir. Şu gelinlik gözläp bir Han kişi bir ýerden ýekeje özi atly gidip barýamyşyn welin, şu bir garaz töwerek daşyna azar bermejek bolýar ekeni. Şu gider ýaly ýeri ýeke özi gidýär ekeni. Obalaňam daşyndan aýlanyp geçýär eken, bir biynjalyk bolmasynlar diýip, bir obaň deňinden aňryýandan geçip barýar eken welin, bu bir. Bir öýlänçi diýip bir ýagş bolýa häzirlerem hudaýa şükür bu türkmen ora yrsgallardan kem däl. Şu öýlänçi diýen ýagyş duýman durkaň bir telpek ýaly bulut gelýäde dünýäni suw-sil edip gidiberýädä bu ýöne. Dünýäni suw-sil edip atly geçip barýamyşyn welin bir uly jala çagba gelipdir. Şo pursadam bir ýetsekiz sany gyz Arkasy odunly hojalyga o tamdyr odunmy, hojalygyň odunymy alyp gelýär ekenler. Bir ýagyş şeýle bir güýçli ýagypdyr weli, gyzlar odunlaryň arkasyndan düşüripdir-de, hemmejigi odunyň yýgyna geçip oturypdyrlar. Bir gyz odunyň ýelesine geçip, Egnindäki donunam çykaryp, ýaňky odunyň üstüne ýapyp, oduny öletmejek bolup, özi oduny gorap durupdyr. Bir ýedi-sekiz gyz-a yzynda otyr, bir gyzam ýelesinde durup, oduny gorap dur eken. Keýmir aga-da at taýyp duran bolupdyr welin, atyndan düşüp, durupdyr bir sowulýança diýip. Indi ýaz ýagşy aýrylyp gidipdir welin, her kim garaz, gyzlar oduny bile bolupdyrlar, Keýmir serdaram ara daş bolmansoň atyny idip barypdyr-da, gyzlar tanapdyr, Serdar kaka, salam äýt diýşipdirler, bir salam aňňur soraşypdyr-da, Be, gyzlar, bir zat sorajak men sizden diýipdir. Ynha, bir ýedi-sekiz sany gyz Odunyň yýgyna geçip oturdy. Üstüni öletmejek bolup. Sen, gyzym, odunyň ýelesinde donuňy çykaryp ýapdyň, üstünde özüňem ýelesinde durduň amyň, diýipdir welin, Serdar kaka diýipdir, bir garry atam bar öýde, gözünde-de kemçilik bar diýipdir. Şu oduny öledip eritsem, Öýüň içinde ýakaryn welin, öýüň içi tüsseden dolar-da, ozalam gözi kemçilikli atamyň gözüne ýene zyýan bolar. Şoň üçin odunymy gurja edip eritsem, atamyň-a gözüne tüsse gapmaz, özümem guranaryn, gury odunda donumam guranar-da, diýipdir. Hä, berekella! Diýipdir muňa diýýär. Hany öýüňiz nirde gyzym? Hany hol öý biziňki-dä diýipdir. Weli bu gyza syn oturypdyr. Görüpdir diýýär, syn oturypdyr-da, garaz şuny indi ogly ýetişen adam gelinlige şu boljak eken diýen pikir bilen bu gyzlar bilen hoşlaşyp ýöräp gidiberipdir diýýär. Bi Keýmir serdar bir gören ýerini gaty yz adam eken bir Allaň nazary siňen adam şu adamlara sahyp kuran adamlar diýilýä sallança üwrelen adamlara sahyp kuran diýilýä Keýmir serdarada sahyp kuran diýilýä bi ýaňky öýi idäp gelipdir gelipdir welin atyn daňypdyrda Daşarda kim bar, gepleşere adam barmyka diýse, Geliberiň diýip, ýaňkyja gyzjagaşyň sesi eşidilipdir-de, başga adam ýok eken. Bir öýe, horaşaja öý, gapyny açyp, öýe giripdir welin, gyz bir uly bir agaç zamda hamyr edip otyr eken diýýär. Ýaňky gelen adama seredip, Geçiberiň! diýip dur we şo seredende bir gözüniň narawrajykdygyny Keýmir serdar görüpdir. Bir gözüniň kemçiliginiň bardygyny görüpdir-de, geçip oturypdyr-da, indi bu gyzyň öňki şo odunyň ýelesinde duran gyzyň ýene-de şuň Bir akylly barlaýyn-da diýip, Be, öý-ä, öý dagam däl eken weli, tüýnügi gyşygrajyk eken-dä diýipdir Keýmir serdar weli. Ýaňky hamyr edip duranja gyz, Serdar kaka, tüýnügi gyşygam bolsa tüssesi gönçük ýandyr diýipdir. Şeý diýipdir welin, Indi boldy diýipdir-de, indi boldy diýipdir-de, şo jagaş gyzy Aýnazar diýen ogluna gelin edip alypdyr. Indi şu akylyny barlamak üçin, ýaňky al gelin edip alynjak gyzyň akylyny barlap alynýan zat. Bu zady şu adamlar indi hökman aýdyp duran zadyny subut etmeli bolýar-da. Indi menem şuny size subut etmekçi bolýan şu zatlary. Eger bir adam Bi pelegiň çarhynda oýun kän ahyryn. Bir durmuşda her hili wakalar bolýada, bir hili bolýada, bir mähek ýala gyz, bir özüne gorman duran oglana ýazylýada, türkmen muňa ýazgyt diýýä. Garaz, şeýdip Ýaňky bular öýüşik bolup gidiberýärler. Ýaňky oglan, erkek adam eşegini abat gaňňalap bilmeýän adam. Eşeginiň gaňňasyny, çekisini çekenden soň özi minjek bolsa agdarylyp ýatyr. Eşegini daňyp gaýtsa boşap ýatyr. Şuny abat edip eşegini daňyp bilmeýän adam. Indi häzirki edil şu günki günlerde bir subut edip aýtmak üçin ýaňky mähek ýaly gyzam aldy diýdiga. Şundan bolan oglan Kakasy-a eşegini daňy bilen-ä. Ýaňky bolan oglan daşary ýurtdan geçirilen sag rol maşyny çep rola geçirip dur-a. Bu kakasy eşegini daňy bilen-ä arynyň. Bu ýaňky oglanam iň soňky tehnika dünýäde Toyota maşynyň sag roluny Çepiroly geçirip dur-a. O okan goýan zadam ýok ahyryn oň. Ol onda-da o derejedäki tilsimaty özi o tarapyna geçirip dur. Näme üçin? Ejesiniň zehinliligi üçin. Ýa ejesiniň zehinliligi üçin şol zerarly kakasy eşegini daňyp bilenok. Ejesiniň zehinliligi üçinem ýaňky bolan oglan maşynyň iň soňky çykan täze maşyndan soň Hemme zatlaryny çekip, simini çekip berip duran oglan bolýar Arik. Şu zady men subut etmek üçin aýdýan. Kimdir-de biriniň şu zatlara bir hal näme diýdi mollum diýmesin diýip subut etmek üçin aýdýan. Şoň üçin atyň atasy gerek, ýigidiň ejesi gerek diýip aýdýarlar. Şuny örän seresap bolup, şeýdip Maşgala tutulyp, nika gyýlyp başlanan maşgala hiç wagt taýmaýar, hiç wagt taýmaýar. Ýene şuň bilen bir ugurdaşrak pikirli bir nakyl bar, It ata çeker, är daýa diýip aýdylýar. It ata çeker, är daýa diýip aýdylýar. Şu näme, indi men adama degişli tarapyny aýdyp geçip gitýänmi muň? Näme üçin daýysyna çeker? Çaga näme üçin daýysyna çekmeli? Şuny birnäçe adam muň aňsadyrag ugruny tapan kişi bolup, Daýa däl-de, daýa çeker diýibem aýdýarlar. Onsoň bir märekäniň içinde medeniýet öýünde kän adam aýdyp durmaz, bir gelin, Nurnazar aga, şu nakyly nädogry aýtdyňyz. Daýa däl-de, daýa bolmaly şo diýýär maňa. Wah, Gowy aýtdyňda han daýa näme diýsem bilem aga onda nämä çeksin o sen nämä oň daýaň nämedigini bilýän bolsaň kime çeksin ahyryn indi daýa näme gör bir zadyň bir ujuny eşitýänlerde subut etmän aýdyp dur daýa näme daýa gadym zamanlarda beg adamlar bir özüni oňaraýan adamlar täze bäbek bolanda gunnoglyka Şum ejesine kömekçi bolsun diýip bir adam tutupdyrlar. Ol terbiýeçi däl, çagalar bagyndaky terbiýeçi däl, daýa. Oň ýöne gundagyny arassalap, gowy saklamak üçin täzeden gundap bermegi, şoňa daýa diýýärler. Onsoň ol daýa başga, daýa başga. Indi şol terbiýeçi bolsa, mollum bolsa, Ýedi arkama çekmesemem ýerden göterene çekerin diýen bir nakylam bar. Şu ýerden göterenem göbek enesi bolýa. Indi şu ýedi arkamda bir a birine çekmesem şoňa çekerin-ä. Indi şu terbiýeçä çeksede, molluna çeksede bir zat bolýa welin, indi daýa näme? Indi Daýana aýyrdyk, bi nädogry zat. Oňa Daýa diýilýän Gunnowdaky çaga seredýän adama. Oňa hiç hili çekjek, goýjak gümany ýok. Indi Daýy näme? Ine meň ejem, ejem, Daýym. Şu ejem bilen ejesi, kakasy bir adam, Daýym meň. Şo daýym. Şo daýym bilen ejem bir ejeden dogulýar, ikisi. Bir ejeden doglandygy üçin dokuz aýlap enesiniň göwresinde bolan çaga ejesiniň ganyndan özüne gerek mukdary alyp dünýä inýär. Indi meň daýymam Ejem bilen ejesi bir ährin. Olam şondan özüne mukdaç. Ejem bilen daýymyň ejesiniň birligi üçin bir gan. Daýymyň gany bile ejemiň gany bir gan. Bir gan. Şoň üçin Gan ahyryn. Gany başga ahyryn diýendirler-ä, gany bir, gany başga. Şu oýunjak gürrüň däl. Şoň üçin daýa çeker, daýa, dogan naýa çeker diýip aýdýarlar. Şu dogan-daýam eddil süýtdeş dogan bilen kaka bilen meňzeş golaý garyndaşlykda duran adam maşgalada. Şoň üçin it ata çeker, Är daýa çeker diýip aýdylýar. Şu hem subut bir düşünýän adama subut etdimmikän diýip aýdýan.